Сәлам дуслар, мин Вәсилә. Бу Бишле шоу һәм без башлыйбыз. Бүген бездә кунакта Журналист, җәмәгать эшлеклесе, Тәртип радиосының башкарма продюсеры. Сәет Гыймадиев.
Айваз Садыров һәм беренче сыйныф укучысы Сәет Гыймадиев. Айваз, сәлам! Сәлам, Вәсилә!
Хәзер менә без сине нәкъ мәктәп программасы буенча сынап Караячакбыз. Айваз, хәтерлисеңме, мәктәптә соңгы тапкыр кайчан булганыңны? Менә бүген син чын мәктәптә, мәктәп партасы артында. Хәтта алма шаек киеме белән килдең, шулай бит? Мин инде хәт фантомный хәтер бар бит миндә. Чөнки әле дә хәтерлим, без мәктәпкә икенче аяк киемен килмәгәндә, монда таш артына эләгә торган сугуларны. Шуңа күрә мин моны хәтерләп, икенче аяк кием алып килдем. Мәктәптә булдым мин. Тә, кайчан булды микән мәктәптә? Педкөллияттә күптән түгел булдым, чөнки анда булды безнең КВН, Шаяннар һәм тапкырлар клубы. Ә менә мәктәптә байтак булганым юк икән инде. Шуңа күрә бу бина миңа тансык, шушы мәктәп э, диварлары минем өчен сагынып көтеп алынган э, атмосфера. Әйе, менә бүген без синең Нәкъ үзеңнең мәктәптә укыган вакыттагы белемнәреңнең никадәр саклануын тикшерәчәкбез һәм инде уенның шартлары белән дә таныштырып китәм. Бүген биредә Айваз Садыров һәм беренче сыйныфтан алып алтынчы сыйныфка кадәр мәктәп укучылары көч сынаша. Аларның һәрберсенә дә бер төрле сорау бирелә. Сорау биргәннән соң, билгеле бер вакыт эчендә икесе дә дөрес итеп җавап бирергә тиеш. Нәтиҗәдә кем җиңәр, ансын карарбыз. Сәйетина математика белән дуслыклар ничек сөйләп китә белде? Э, математика белән бик әйбәт. Математикадан миндә әле генә бишле. Бишле алу математикада. Иә. Айваз, күрәсеңме син отличник белән көч сынашасың? Мин магистр белән монда көч сынашам. Монда академик, математика академигы. Хәзер карыйбыз иде, Айваз абый белә микән, юк микән. Син менә бу дәфтәр битенә язылганнарны әйбәтләп укы һәм шушы биремне эшлә, яме? Аның мисалын да күрсәт миңа. Ярар. Ручка белән шунда сыза.
Сәет безнең директор малае түгелме? Безнең директор малайларны, гадәттә, алдан биремне биреп куялар иде. Шуңа шуның бишләве курчыкмы? Син директор малае түгелме, Сәет? Юк. Әйбәт, әйбәт. Алайса безнең көчләр тигез. Айваз, ә син директор малай идең Юк, юк, менә директор малайлары минем генә түгел, гомумән бөтен мәктәптә укучыларның ачуларында кеше торган булгандыр инде. Директор малайлары, кызлары, алар нигезе бер аерым привилегиягә ия була торган булганнар инде мәктәптә. Яисә, менә шушы директорга э, Туган тиешле берәр кеше булса. Бу директордан тора инде, әлбәттә. Безнең директор андый түгел. Юк инде, юк, кая сезнеке андый түгел. Бөтен мәктәпләрдә шундый, безнеке андый түгел. Менә э, шуңа күрә безнең элек-электән теге директор балаларына ачу чыга торган иде инде. Так, эшлибез монда. Син мине махсус сөйләштерәсең, яме дөрес. Әйе, мин сине махсус сөйләштерәм. Калган э, тиешле урыннарга тиешле саннарны куеп дәвам итәргә кирәк. Ага. Мисал бирелгән, мисал буенча. Бирелгән вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Сәетнең барысы да дөрес. Дөрес. Ул дөрес итеп язган. Синеке ничек, Айваз? Карыйк әле. Ну, әгәр дә дөресен карасагыз, менә бу вариантны карагыз һәм шушы вариантны карагыз. Ләкин бу вариант та дөрес. Әйе.
Монда менә беренче мисалында конкрет күрсәтелгән ике санның кушылмасы. Өчкә берне кушкач, дүрт була. Шулаймы? Һәм әлбәттә ки, тигез, шуны тигезләп куйсак, бергә өчне кушкач, шулай ук дүрт килеп чыга. Беренче мисалда миңа күрсәтелмәгән иде күпме чыгачагы. Ягъни, мәсәлән, мин менә бу ахыр чиктә ике санның берсе юк. Менә монда бер бар, монда ике бар. Шулай итеп, безнең тигез сан ук булмаганлыктан, монда, монда тагын бер чишелеш бар. Кирәк булса, мин сезгә язып бирә алам аны. Бер плюс биш плюс ике плюс э, дүрт дип кушам да, монда алты чыга. Шул ук чишелеш килеп чыга. Җиде итеп тә эшли алам сезгә аны. Чөнки менә бу урыннарында саннар төшеп калган. Мисалга э, күз салсак, мисал буенча чишсәк, әлбәттә, икенче чишелеш һәм менә бу соңгы чишелеш дөрес була. Менә бу. Әйе. Чөнки безгә мисал бирелгән. Э, бу мәктәп дәреслегеннән алынган мисал бирелгәч, без мисал буенча чишәбез. Безнең заман кешеләр беләсеңме нәрсә дип әйтә? Безнең заман кешеләре һәм безнең э, теге балалары булган. Кемнәр яза соң ул китапларны хәзер? Менә без укыганда барлык китаплар да нормальный иде. Ә хәзер кем язадыр аны? Хәтта без әти-әниләр моны шиша алмыйбыз дип, менә бу әти-әниләрнең группасындагы чатындагы иң популяр гозерләре, иң популяр җан кычкырулары. Аңлашылды.
Кем генә язса да инде бу китапны, барыбер Айваз сиңа да шишәс түгел, миңа да шишәс түгел, балаларга шишәс.
Ә балалар рәхәтләнеп, менә дигән итеп шишеп бирәләр һәм аларга аңлатырга да кирәк түгел, алар барысын да белә. Нишләтәсең, заманалар үзгәрә һәм һәр буынның, миңа калса, шундый фикере бардыр ул, име, үзенең. Чөнки безнең әти-әниләр дә безнең китапларны.

Һәм безнең исәп, бергә, бер. Ә без дәвам итәбез. Һәм безнең икенче сыйныфта көндәшебез Камил. Миңа әйтмәгәннәр иде болар. Болар махсус шулай эшләгәннәр, әмма теге мәктәптәге иң көчле һәрбер э, фәннең иң көчле укучыларын сайлап алганнар да, бик җайлы гына әйтимме? Һәрберсенә берәр шундый э, кандидат биргәннәр. Ну, брат, сәлам. Оп. Иң көчле дигәннән, Айваз, мәктәптә укулар ничегрәк иде? Дөресен генә әйт әле безгә. Мин э, шактый уңышлы укыдым дип саныйм инде үземне. Уңышлы, һәм минем һәм минем
Кызыл булмаган дипломым аттестат белән кала бит, әйеме? Мин бишле билгеләренә генә укыдым, ләкин менә 9 сыйныфта, мин үзем 9 сыйныфка кадәр укып, аннан соң клиеткә киттем. 9 сыйныфта минем шуклыгым, мутлыгым дип әйтик әле аркасында, миңа бер фәннән минем класс җитәкчесе дүртле куйган иде. Ул да булса, әле ул теге андый фотошоплык та түгел, мин чәч ул вакытта без безнең Чорда дип әйтик инде, озын чәч модада. Әлбәттә инде минем дә мода артыннан иярүче егет буларак озын чәч үстерәсе килде. Үстердем миңа укытучы әйтеп торган иде. Садыров кистер, Садыров кистер, бер әҗерен күрерсең дип күрдем. Күрдең. Дүртле куйдылар миңа. Шуңа күрә бер дүртле белән чыгарга Ә, чыктым һәм мәктәпне тәмамлаганда менә шушы дүртле комачауладым миңа. Димәк, сиңа тәртипкә икеле куеп тормаганнар, алгебра өчен дүртле куйганнар. Тәртип биш, ә менә алгебра дүрт. Алгебра дүрт, әйе. Тәртип аркасында. Былай тәртипле идем, юк, былай тәртипле идем, мин шок булмадым артык. Аңлашылды. Дип кереп калсын әле бу хроникага, әйеме? Чөнки моны бит минем балаларым караячак. Дәвам итәбез.
Татар теле. Камил, ничек синең татар теле белән хәлләрең? Сөйләп кит әле безгә.
Әлмәт. Яратасыңмы татар телен? Әйе. Ә тагын нинди фәннәрне яратасың? Ничек дигән татар теле хорошо дип әйтте ди. Синеке хорошо драйвас, ә менә Камилнеке әйбәт. Күрәсең ничек татарча матур сөйләшәләр барлар. Математиканы яратам.
Шуңа күрә без субсидия татар теленә керткәннәр дә инде. Рус теленә.
Музыканы. Ә татар теле?
Татар теле. Ма. Татар телен дә ярата.
Камил, ә син мәктәптә укудан тыш, тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Нинди түгәрәкләргә йөрисең? Монда бит сезнең түгәрәкләр бик күп, шулай бит? Кайларга йөрисең? Шахматы, футбол, робототехника, музыкальный мәктәпкә йөрим. Тукта, дустым, синең шәхси тормышка вакытың каламы соң моннан кадәр түгәрәкләрдән соң?

Камил, ә музыка мәктәбендә кайсы уен коралында уйныйсың? Фортепианда.
Фортепианда уйныйсың?
Молодец. Менә э, балаларның заман балаларының мөмкинлекләре бар. Алар фортепианода уйныйлар. Безнең заманда фортепиано максимум виртуаль фортепиано иде. Безнең өйдә антресоль бар, антресольгә мин басып там там тара там там там уйный торган идем. Ә менә балаларга нинди бәхет. Сезнең заманда башка бәхетле мизгелләр дә күп булгандыр, Айваз, Сездә шулай бит? юк. Ә сезнең мәктәптә бар идеме түгәрәкләр? Менә безгә Камил сөйләп китте. Нинди генә түгәрәк юк. Сездә нәрсәләр бар иде? Бар, бездә әлбәттә.
Син Шунысын кайда исәп алырга укыдың? кирәк, мин, э, мин Тукай язмышы миндә, әйеме? Мин бит... э, Бәтәч, сине теге икенче яшьтән типкәләп җөрттеләрме? Минем шулай, минем шулай. Туу минем тәрҗемәи хәлем турында бер-ике сүз. Әйе. Тудым мин Казанда. Э, Алты яшьтә кайттык без авылга. Авылда укыдым мин. Э, Мәктәпкә бардым. Һәм тугызынчы сыныфка килдем Арчага. Арча шәһәр, ул вакытта шәһәр түгел иде, хәзер шәһәр инде ул вакытта шәһәр тибендәге поселок, хәзер шәһәр. Һәм шушы төрле мәктәпләрдә йөри йөри мин ничектер теге классташларым күп дип бер яктан горурлана алам, ләкин менә тугызынчы алар белән укып бетердем дип мактана да алмыйм, әйеме? Шуңа күрә Тугызынчы сыйныф, дөресрәге, күп вакытымны уздырдым мин авыл мәктәбендә. Авылның да башлангычта укыдым Кышкарда, аннан соң Кышкардан киттем Яңа Кишет мәктәбенә, бу урта белемне алырга. Анда безнең түгәрәкләрдән бар иде. Түгәрәкләр күп иде, ләкин мин йөргәннән шахмат, мин йөргәннән театраль түгәрәк, һәм мин йөргәннән бию. Марый биюен әле хәтерлим, Марый бию өйрәткәннәр иде, шушы Марый бию биеп без э, Арчага барып э, конкурсларда катнашып, инде бер бүләкләр дә алдык. Димәк, шул вакыттан ук инде син тик тормас, бер юлы берничә төрле шөгыль белән шөгыльләнүче, Әйе. бөтен җиргә җитә торган Айваз булгансың. Ләкин дискриминация сизәм мин, иптәшләр. Дискриминация нидә? Тапшыру алып барганда ул Камилгә тезләнеп, Камил, ничек хәлләр? Миңа басып өстән карады диләр. Миңа калса монда, әгәр дә без тигез уйныйбыз икән, тигез уйныйбыз икән, монда э, Сиңа да шулай тезләнеп карарга тиешме? Икесенең берсе, яисә миңа да тезләнеп, яисә Камилгә дә. Камил, без бит э, көчләр тигез безнең, шулай бит? Карыйбыз инде менә хәзер, көчләр тигез микән, юк микән. Татар теле. Хәр юлда артык сүзне тап. О.
Минем очракта артык сүзләр юк. Минем татар телемдә, минем татар җөмләләремдә артык сүз бу качына була алмый. Хәзер Айваз безгә сүзнең артык була алмаганын аңлатып бирәчәк, шулай бит, Айваз? Шунда ук ручка белән билгеләсәң була, Камил, яме? Ничек уйлыйсың, кайсы сүз монда артык?
Алма. Билгеләп куй.
Мо, теге Ә беренче юлда мәктәптә укыганда кайбер вакытта күзең яхшы күрмәсә яисә э, күрсәт күрсәтмәсәләр колагың яхшы ишетергә тиеш кайбер вакытта менә камил кебек артык э, Гадел кешеләр үзләренең дөрес җавапларын кычкырып әйтәләр, шул вакытта шалт эләктереп аласың. Ага. Так. Так. Булды.
Бирелгән вакыт. Әле әле сорар сорар беләсеңме? Синең Айваз, ишетү рецепторлары шуның кадәр көчле булырга тиеш. Сиңа әйткән җавапны укытучы ишетмәскә тиеш. Менә бу бик мөһим сыйфат. Сезнең коммуникация укытучыга барып җитергә тиеш. Шулай бит? Әйдәгез, киттек. Хәзер карыйбыз инде, Камилнең әйткән җавабы барып иреште микән, дөрес микән, юк микән. Димәк, тикшерәбез. Камил, синең җавабың ничек?
Бала һәм алма. Молодец, Айваз, синеке ничек? Бала һәм алма.
Синеке дә шулай ук дөрес. Икенче сыйныф татар теле нәтиҗәләре буенча Камил укучылар командасына тагын бер балл алып килә. Айваз шулай ук үзенә бер балл өсти. Димәк, гомуми исәп, икегә, ике. Айваз, шундый фәнне ишеткәне бармы синең? Менә бу фәндә мин генә түгел, минем чорда укыган күп кенә балалар, үсеп җиткән балалар аптырыйдыр инде, инде нинди фән соң безнең өченче сыйныфмы? Өченче сыйныфта әйләнеп, тирәп, дөнья дигән Фән юк иде бугай. Ничек яңгыр ява? Юк иде, табигать белеме дип атала иде. Ә, табигать белеме, хәзер шулай үзгәрттеләр аны, әйме? Хәзер үзгәрттеләр һәм әйләнә-тирә дөньяда хәзер э, бик күп төрле әйберләр өйрәнәләр. Анда табигать белеме фәненнән күпкә киңрәк ул. Ага, шуңа күрә мин әлеге сорауга җавап та бирә алмаска мөмкинмен әле, әйме? Әйе, син җавап та бирә алмаска мөмкинсең. Менә карап торам, гафу итегез. Бүлдерәм инде. Э, белемнәрне белмим, ләкин мәктәп баласының иң Еш очрый торган сыйфатны үземдә инде булдырырга өлгергәнмен, ул да булса бармакларны пастага буяп бетерү. Ә? Менә, менә, шундый булырга тиеш мәктәп баласы, шулаймы? Тагын бераз утырсаң, әле син кулыңа шпаргалка да яза башларсың мөгаен. Шулай язганың бар идеме мәктәптә? Рус әдәбияты китабының Толстойга мыеклы язган.
Әллә шулай эшләгәнем бар идеме, Айваз? Юк инде, безнең бездә беребез дә алай эшләми торган идек.
Шулай дип ышаныйк. Габделҗаппар Кандалинын дәвамнары да бар иде. Шулай идеме?
Димәк, без дәвам итәбез һәм безнең көндәшебез Дилбәр исемле кызыбыз. Шулай бит? Дилбәр. Исәнмесез, Дилбәр. Ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Син бу абыйны беләсеңме? Әйе.

Ә, менә күрдегезме? Менә бит. Сине авылдашлар аңлашылды. Һәм ул нишләп йөргән иде соң анда? Сөйлә әле безгә, безгә шундый кызык. Ул анда, ну... Нинди хәлдә күрде микән сине балалар? Айваз. Анда,
ну, бер абый белән булган иделәр алар. Ага.
Яра, бер апа димәгәч, әйбәт инде. Кызларны чакырган иделәр. Кем җиңә Монда бүләк бирәләр. Ә, менә.
Аңлашылды. Бер инде чара булгандыр инде. Кыш көнеме бу?
Әле күптән түгел әйме? Кыш күптән түгел әйе. Ә мин уйлаган идем, әллә ул бер абый белән урамнан бара да шунда тагын бер апаны алар күрә. Алай түгел инде? Юк. Юк, булмады, Айлас. Юк, минем минем биография изя. Андый андый тап таба алмыйсыз, таба алмыйсыз. Син просто бик яхшы каплый беләсең. Юк, юк, мин минем менә Карасагыз, әгәр дә тормыш юлымда минем андый бәйләнерлек бер генә момент та юк. Әлегә.
Һәм булмаячак та, Алла бирса. Алла бирса.
Димәк, Дилбәр, әйләнә-тирә дөнья рәсемдә күрсәтелгән кешенең эчке органнарының исемнәрен языгыз. Бирелгән вакыт чыкты һәм без дөрес җавапларны тикшерәбез. Әйтеп китәм. Күрсәтәбез дип әйтә һәм дә чыгаралар бу кеше.
Айваз, синең фантазияң бигрәк шәп эшли инде, яме. Биремне тулы итеп башкарган вакытта гына тулы бер балл бирәбез. Шуңа күрә, Айваз, әйдә тикшереп карыйбыз синең... Так, әйтергәме? Әйтеп кит. Баш мие.
Бу кайбер кешеләрдә гомумән булмаган орган. Андыйлар белән очрашабыз. Йөрәк, бу бары тик Күпчелек очракта әниләрдә була торган орган. Әтиләрдә юкмыни?
Әтиләрдә әнә, астарак.
Бавыр. Нәрсә? Бавыр.
Аңлашылды. Ризат Рамазанов белән э, Зинира Рамазановлар язган җыр. Үпкәләр.
Үпкә, үпкә, үпкә, үпкә, үпкәләмә дигән җырны беләсезме сез? Син җырлый да беләсеңмени, Рәйваз? Музыкада минем э, бишле иде. Шулай ук безнең Казанда бер кафе бар икән, әйме? Мин аптырадым аның исеменә. Аш Казан дип атала. Миңа Аш Казанның органын белгән кеше буларак, әйе.
Миңа әлеге исем сәер тоела. Сезгә дә сәер тоелдыр. Менә бу ишәк дип аңладым инде без. Әлбәттә, аны теге ваклап караң 12 ишәк дигән вариант та бар иде. Ләкин бу ишәк. Озын вариант ишәк булырга тиеш. Шушы вариантлар минем тагын кирәкме? Нәрсәдер сөйләргә. Юк.
Синең вариантларың дөрес түгел. Тукта, ашыкма, ашыкма, ашыкма. Чөнки монда беренчедән бер ишәклекне син билгеләмәгәнсең бөтенләй дә. Ә, тукта, менә монысы 12 ле ишәк, монысы ишәк булып чыга. Юк, алай да дөрес түгел.
Все булды, давай сиңа китик. Сиңа бал юк.
Җиңелдең. Дилбәр. Дилбәр белән без икәү бер көймәдә. Сез бер тирәдә, әйе. Катнашучыларыбызның җаваплары тулы түгел.

Димәк, безнең өченче сыйныф нәтиҗәләре буенча укучылар командасына да, Айвазга да балл бирелми. Уенның гомуми исәбе, икегә ике. Дәвам итәбез. Менә, менә шушы урында мин программаны туктатыр идем. Әйе. Ник дигәндә, безнең чор балалары 4 сыйныфны гомумән укымады. Шуңа күрә, әйдәгез, бу вакытта без сикереп кенә уздык. Монда да сикереп кенә узырга тәкъдим ясыйм. Ләкин сикереп кенә узып булмаячак, чөнки 4 сыйныфта безнең менә шундый матур кызыбыз Зәринә укый, һәм ул бүген биредә безнең белән үзенең белемен сынап караячак. Алай гына да түгел, Айваз, синең дә никадәр Белемле булуыңны да тикшерербез. Шулай бит, Зәринә? Әйе.
Ничек синең хәлләрең? Әйдә.
Мин менә шулай утырыйм әле синең кырыеңа. Айваз абыең әйтте миңа алай утырырга ярамый, ләкин шулай да синең кырыеңда шулай. Алай утырырга ярамый, кечкенә каласың. Әйе, кечкенә каласың. Зәринә, синең мәктәптә нинди яраткан дәресләрең бар, фәннәрең бар? Дөресен генә әйт әле, менә хәзер чынлап. Физкультура.
Җыр, физкультура. Әйе. Бу классика. Бу классика.
Ә син бабыны беләсең үзләрен? Юк. Чөнки ул иябаштан түгел бит. Кырлайга кайткан юкмы син? Кырлайга кайткан юкмы? Менә. Менә. Кырлайга кайткан балалар гына беләләр син. Шунда гына күргәннәр. Зәринә, мин хәзер сиңа бер бирем бирәм. Сиңа шуны дөрес итеп башкарырга кирәк булачак. Яме? Димәк, дүртенче сыйныф математика, Секундларда күрсәт. 38 минут ничә секунд була һәм 1 сәгать ничә секунд була? Эшләргә? Эшләргә? Әйе. Калькулятор кулланырга ярамый. Айваз. Калькулятор дигез.
Безнең вакытта шулай дип сөйләшәләр иде.
Калькулятор. Дилектор, калькулятор, трамвай. Кара әле, Айваз, син мәктәптә уканда калькулятор бар идеме соң? Бар иде, ничек булмасын инде.
Без мондый счет белән эшләдек, дип беләсезме әллә? Кем белә инде сине дүртенче сыныфта укымагансың, сикереп узгансың, бәлки син син заманда калькулятор да булмагандыр. Булды, Зарина, булган бит. Әйе. Бу бит. Әйе.
Әйе, менә шишкә, шишлеше дә бар. Айваз, безнең вакыт чыкты. Юк, юк, менә хәминеке дә чыга, яме? Синең дә вакытың чыгамы хәзер? 2280 икән ул, афитекс, бер санлы чык калган.
Катлаулы булды ахры бу. Дөресен генә әйт әле. Шактый гына, шактый гына бәрдем минем иммун системасына.
Дүртенче сыйныфта укымаганлыгын. Әллә каян күренеп тора синең? Юк, дөресен әйткәндә бу бик гади белем. Күпчелек очракта әйтәләр бит, олы булгач та бала булып кал дип, әйме? Ул беленергә тиеш ниндидер күңел халәтендә генә түгел, ә менә шушындый вак, көндәлек, бәлки очрый торган урыннарда дип әйтик, әйме? Чөнки менә бу бит инде гади, бик баналь, баналь
мисал
бирем иде бу. Шуңа күрә Шуңа да карамастан шактый вакыт кирәк булды әле сиңа эшләргә. Һәм синең беренче җавабың дөрес тә түгел иде. Әйе, шуннан соң мин дөрес түгеллеген таптым. Мин әйткәч.
Аны менә менә молодец ук очрашмай тора торганнар иде, әйме? Киләләр дә. Уйлап кара әле, дип, әйме шуңа күрә уйлап карагач, менә, рәхмәт. Димәк, безнең вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Айвазның җавабы дөрес, күрәм дөрес санаган. Һәм Зәринәнеке дә дөрес, молодец. Зәринә укучылар командасына тагын бер балл алып килә. Айваз, син шулай ук үзеңә тагын бер балл. Садыйровлар гаиләсенә бер балл алып кайта дип әйтте, ди. Алып кайта, әйе.
Һәм безнең гомуми исәп, өчкә өч. Дәвам итәбез.

Күбәйтелә безнең рус рус дәресендә русча. Әле бит дәрескә кермәдек, әле бит тапшыру монсы. Мансур, син 5 сыйныфта укыйсың, шулай бит? Әйе. Ничек синең рус теле белән дуслыклар? Син гомумән яратасыңмы мәктәптә укырга? Әйе.
Чынлап яратасыңмы әле мәктәптә укырга? Әйе.
Ышанырлык факт түгел ди. Һәм синең мәктәптән тышта бик күп шөгыльләрең бардыр? Әйе.

Ярмәк дигән исемле биюне бию. Син Казан дигән ансамбльдә йөрисең?
Әйе. Ә син аның футболга баргач, шушы бию түгәрәгендә өйрәнгән элементларны кулланасыңмы? Гол керткәндә әйтик, мәсәлән, биеп кертәсең. Бармы шундый әйбер? Яисә гол кертсәң, түгәрәк. Әйе.
Буламы?
Сальто, маральто. Юк.
Менә шушы көннән башлап шулай эшли башлыйсың инде. Айваз абыйң әнә ул э, шулай биюгә йөргән, шулай бит? Биюгә һәм шахматка, һәм шуңа күрә шахматның янында биеп утыра торган иде. Шуңа күрә гел биеп утыра ул әнә хәзер. Рус теле биремнәрне сезгә тапшырам һәм сезгә билгеләнгән вакыт эчендә җавап бирергә кирәк булачак.

Кечкенә генә хатаң бар синең. Әйдә без болай итәбез, ноль бөтен уннан биш балл бирәбез сиңа. Директор малай булганга күрә.
Юк!
Яме? Аха. Потому что аның яртысы дөрес, Айваз абысы. Ә яртысы дөрес түгел. Я.
Ә ничек соң яртысы дөрес?
Бер җөмләсен дөрес язган, ә бер җөмләсен әз генә ялгышкан. Шулай бит, Мансур? Димәк, безнең Бишенче сыйныф нәтиҗәләре буенча, кечкенә генә ялгышлык аркасында Мансурга 0 бөтен уннан биш балл бирәбез, ә Айвазга тулы бер балл бирәбез. Брат, борчылма, безнең мәктәптә укыган бөтен туры ишекле бизнесмен булып беттеләр. Берсе депутат. Ә менә Айваз бишлегә укыган. Шуңа күрә генә йөри. Шуңа күрә генә йөри.
Өчен кирәкмәгән эштә эшләп.
Димәк, безнең бишенче сыйныф нәтиҗәләре буенча исәп бергә 0 бөтен уннан биш. Уенның гомуми исәбе дүрткә өч бөтен уннан биш. Айваз Садыров алда бара. Айваз география. Инглиз теле булмадымыни безнең? Юк, инглиз теле булмады.
Инглиз теленә өметләнеп килгән идем. География белән ничек синең э, дуслыклар? А, география. Мин Хәтерлисеңме?
географияны ярата идем. Монда географик а, атамалар, топонимнар юк бит. Юк. Юк.
Бриз сүзенә аңлатма бирегез. Давай яз, яз син дә яз, яме. Кыскача гына яз нәрсә икәнлеген. Беләсеңме Аяз? Ну, ничек? Давай.
Ну, э, аңлатмасын белмим, но ничек ул Күренә беләм. Ничек ул күренә беләсең?
Яса, рәсемен яса. Әйе, рәсемен ясасаң була, э, уклар белән ме? Һәм безгә аңлатып бирерсең. Э, димәк, аны ничек э, анда сезнең дәреслектә шундый рәсем бар идеме? Шуннан истә калган бер инде ул синең. Анда язылган иде берүзең нәрсә икәнлеге. Алтынчы сыйныф география бирелгән вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Айваз, синең җавабың бармы? Кыска гына итеп җавап бирәм. Диңгездән исүче, исүче җил дип билгеләдем мин аны.
Диңгездән генә исүче микән? Уйлап кара әле, Айваз. Су өслегеннән дип әйтик мин. Ну, аңлашылды инде, әйе. Су өслегеннән диңгездән кайда таба исә? Ярга таба. Ярга таба. Һәм?
Һәм ярдан диңгезгә. Һәм ярдан диңгезгә дә исә. Менә ич. Менә ич. Э, көндезге бриз бар һәм төнге бриз бар. Төнге бриз дигән җыр бар. Менә. Төнге бриз.
Төнге бриз нәкъ менә коры җирдән диңгезгә таба үсә. Булды. Исә.
Э, көндезге бриз диңгездән коры җиргә таба исүче җил. Бик дөрес. Әйдәгез болай.
Аяз белән без килешәбез. Аяз, брат, әйдә болай, әйме? Мин синең җавабыңның дөреслегендә, хәтта син аны әйтеп бирмәсәң дә, э, килештерәчәкмен безнең укытучыны. Син киресенчә бер уртак килешүгә килсәк, синеке дә, минекен дә дөрес дип тотса, миңа калса, монда һәрбер һәрбер як та җиңәчәк кенә. Шулай бит? Әйе.
Бир кулыңны.
Шуңа күрә Аязның җавабы дөрес. Айвазныкы дөресме?
Дөрес.
Аңлашылды. Димәк, егетләрнең җаваплары дөрес. Шулай итеп, алтынчы сыйныф география биремнәре нәтиҗәләре буенча укучылар командасына Аяз тагын бер балл алып килә һәм Айваз да инде үз-үзенә тагын бер балл алып килә. Үз-үзенә соклана, дип теләп торам. Уенның гомуми исәбе, бишкә дүрт бөтен уннан биш. Әз генә өстенлек белән Айваз Сабиров бүген җиңүче була. Әфәрин, котлыйбыз!

мәктәп елларын искә төшерүдә һәм шул ук вакытта үземнең мәктәп белемнәремне тикшерүдә иде. Бу менә шушы тапшыруга чакырсалар, шундый мөмкинлек туса, һәрбер кешегә килергә киңәш итәм. Балалар, балалар дип әйтү инде сезнең яшьтә миңа калса бик җитди дә түгелдер, егетләр һәм кызлар. Сезгә бик зур рәхмәт. Бик матур күңелле генә уйнадык, шулай бит? Сезгә минем кечкенә генә киңәш бар. Менә хәзер сезнең иң матур, иң күңелле чакларыгыз. Мәктәптә укыйсыз, белем аласыз. Э, иң беренче киңәшем, һәрвакытта да э, менә шундый акыллы, белемгә омтылучан булып калыгыз. Безнең телебездә аралашып, безнең телебезне үстереп, алга таба безнең татар теленең э, киләчәге булыгыз. Һәм әле шуңа өстәп шуны да әйтәсе килә, әлбәттә инде мәктәп, ул күңелле чор, мәктәпнең уку чоры бар, ә аннан тыш бар әле ниндидер теге дөнья өйрәнү чоры. Шуңа күрә уку белән бер рәттән дөньяны өйрәнегез, кызыклы мавыгулар үзегездә булдырыгыз. Сезнең әле барысы да алда, иң кызыклы, иң күңелле вакытлар. Шуңа күрә барыгызга да уңышлар, барыгыз да молодцы. Рәхмәт, Дилбер.